saka from there I had to, uh, I, sa- I sat down with myself ndikazvibvunza ndikati so what, what, what am I supposed to do now zvokuti at the end of the year I could reflect kuti ah, sapa ndafamba apa ndamboitei exactly then ndobva ndaona kuti ah, nothing ndokumbira kuti ah, but dai ndandiri kubasa ini kana uchibvira just listen to yourself to, to, to, to, to the inner man even to god even to the environment a message will, will always come zvokuti so, that situation inozongoono kusvipira panzvimbo yangafanira sei yangafanira wange uchisvika ine chekuita newe mm. not all tragedies mm -hmm. are meant to destroy you mm -hmm.

I was born muzumba munomka mm -hmm. e, kuri kwanakiwa uko ndokwandikazvarirwa okay. right.
and then e, my childhood uh, primary education secondary education to, to o level uh, tairarama tiri muchitungwiza mu ndomatairaramira boys rechita father vanga vaita vanga vari a soldier okay. so nekuda kwebasa so ndokwatairaramira tiri ikoko mm -hmm. so most of my time until 2008 yeah, takazorelocator uh, kutozodzoka that was after my o level mm -hmm. ndanyora o level ndobva ndikazoya kupi kumusha from then handa kugara kunoku vazhinji alright so did you always dream of becoming a farmer uh, to be frank ka mm -hmm. mm, it's a, it's, it's a no alright because uh, but pane time pazvika pazvikazungu zvese zvinozungu tanga so to to to just give a brief uh, history of what really transpired kana kuti ndizosvika pakuzvida kupinda kuventure muagriculture ndiri paolevel ndaizvibvunza kuti ah, but Kana inini ndazonzi ndakura inini chandichange ndichararama nacho chii chichange chindipa mari to earn a living so ndakatry kuda figure out kuti chii because tanga tingori vakomana vemugeto like tiri muchitungwiza momo mhm. saka ndakashaya imwe answer but only education ndiyo yandikangoona kuti haa no so i have to stick to my education ndotongo ndozowana chibasa from there so it was after eh, zvakazoitika along the way pao level pane zvakaitika and then a level pane zvakaitika futi zvakazoita kuti after a level nditozo decide kuti "Ah, ndaona mari dzavo dze o level ndakazobvunza ndikati "Ah, but saka inini nemaredzasi eoleva zvandaida kuita I, I, I, i dreamed of uh, being a radiologist alright alright that was uh, my aspiration ndakaipiwa nevamwe doctor ti ndichibva ndichifamba ndichienda kuchikoro vachibva mm -hmm. kushift yavo yemakuseni mm -hmm. pasouth medical hospital muchitungwiza imomomo mm -hmm. so takangobatana munzira then he started explaining to me about certain things chichi so and that, that's how i got inspired ngati ah no i want to be a radiologist mm -hmm. saka ndakatotanga kuita ma, ma, ma sciences okay.
zvokutotanga kutoverenga ndega but muclass medu isusu tanga tisikati mascience taingoita macommercials nemaarts nemaarts alright so ndosa patikazonyora manje i failed mm -hmm. zvekuti ndingasvika pakuita radiologist mm -hmm ndakakundikana Alright.
then it became a problem nema nemaparents angu ndichida kuti ndirepeate ndandakapasa hangu kuti ndandiri nefair four levels english and maths science was there but inini ndanga ndichida kuita that doctor that uh, hetologist so ndakada kurepeata Alright. to start afresh then my parents said no hatina mari kuita sei it's either you go forward mm -hmm. kana kuti wototsvaga basa mm -hmm. nemarelatives angu then i was like no inini ndichatotsvaga zvokuita ndasei ndidzokorodze ndi kuti ndi, mhm. nditangidze so zvakaitika ipapo my father then died uh, 2008 ipapo pandava kutsva ndava kureceive maolevel results angu ndokubva ndatospenda the, the whole year ndakagara ndichiverenga ndichiti ndozodzoka eh, ndozorepeater but handina kuwana mari yekunyora because of the inflation yanga iripo 2008 Alright. saka um, 2009 then i i i had my peers uh, vananga navo pa all level ah no nachi just go back chi chingo chingo chingo chingo proceeder nechi Ne-A level. ne A level Alright, mari dzadza kwato right chichi just do unongoenda ma chichi saka ini ndakati ah no since ndisinga- ndisaite re- religious I, mm. I, I, I, I had to drop down my aspiration mm -hmm. kuti ndichingoita anything mm -hmm. so i didn't want to do my arts saka ndanga kuita macommercials then ndopandakaya kwakunokunadza pachikuwa apa mhm. for a level tinoenda mhm. macommercials but chikuwa manje yanga isina mafacilities e, e-level waitodzidziswawo nemunhu achangobva kunyora asati atomboona nemaresults ake zvoti achitokuudza unenge uchitomuvheta kuti "Awu, munhu akutinyepera izvi hazvisiri izvozvi mubvunza mubvunza kuti munhu o- otova stuck so even mamaterials anga aripo it was not uh, zva- zvanga zvisiri suitable kuti munhu azonzi azo- azopasa so panguva yekutoti nditotonyora ndakatoti ano ini mdara bamdiki wangu vangu vati ndakati ano baba ini asi vakunyora because haa handina kuverenga zvakaita sei Zvakakwana. hanzi haa mari iripo shamwari tonyora shamwari chichichichi bva waita cooperate naheadmaster because headmaster vaiti chii this year pakasanyorwa eh, center inoita sei inovharwa Inovharwa. Saka na- ini i was one of the people vaexpect vanga vachinyora kuti number ikwaniswe so ini ndaida kukwita but vakabva vatondiregistera chichichichi mari yangu bva vatongopiwa na- nababa straight then i had to write but maresults angu paakabuda handazomboyatora Okay. Ndikati no, zvichema ndatoda ndinazvo. I want to rewrite futi ma commercials yayo. But ndabva ndashaya futi ndakaverenga but ndakashaya futi mari rese yekuregister as an external candidate. Saka from there I had to, uh, I, sa- I sat down with myself ndikazvibvunza ndikati so what, what, what am I supposed to do now? Because ndaiva ne aspiration yekuti I want to go to university. especially kuuniversity ndaitokuda zvekutodaro zvekutoti mm, mm, but mm. ndakanoona kuti haa door rekuuniversity rase ravharwa for me mm, so mm, mm. what should i do then with the aspiration andaimboverenga from the herald nemamwe maaspirations mainspiration no, messages andaimboverenga zvangu eh, ndakaita uh, agree with myself ndikati no let me just build my own empire mm -hmm. so i will just start agriculture That's how I got to start nyaya dzichi nekuventure muagriculture asi formally I wasn't into farming then. Okay, so kana muchiri kuremember kuti pamakatanga eh, vanhu tingati ma ma family members even the society eh, va- vaiti chii pane vaibelieve here kuti path yatorwa nemunhu uyu is, is, is, is a path is a right path Or maybe vaitozama kuto discourager. Aah kwandiri zvangu ka ndakatarisa haa unoziva inenge iri something like unongoitawo songe musalad zvekurima newe zvisingaita sei Zvisingapindirani. zvisingaenderani marelatives achiti ah no musi aita sei aite but achiita sei ano achazviregedza because they wanted me kuti ndipinde mu, mu civil service mm -hmm. since ndandiri qualified i could be a policeman anything mm -hmm. even a soldier because of my father a nurse whatever ndanga ndaikwanisa but inini handisichade I, I, i never wanted mm -hmm. to be a civil servant saka vaingoti ano ah, muita se ngaaite but

Okay, okay. Mm -hmm. Uh, ndichitaura nyaya panga pakati wome inyaya yekuti unenge usina mafanzi like eh, maresources ekuti unazoshandisa land unayo mm -hmm. but aina mm -hmm. zvekushandisa zvinozoita nafertilizer nemushonga unenge se mhm. unenge usina mm -hmm. and vanokwanisa vanga vachikusapota handiti vanenge vachitochemawo mari dzavo vaida kusapota masiblings angu mm -hmm. since atasati achitama orphans mm -hmm. saka zvanga zvakati womei and then nyaya yeknowledge chaiyo yekuti ndinozvifambisa sei ndinoshandisa chii kuti ndinge ndichisprayer kana kuti chichichichii ndezvipi uh, and stuff kuti mm. ndingazvifambisa sei that knowledge iyoyoyo those were the, hard, uh, the hardest parts those, the, those two okay. knowledge ne, ne, ne mafans yeah. but then have you ever felt like i'm giving up

Ndokumbira kuti ah, but dai ndandiri kubasa ini ndaigona kunge nditori ne 200 dollars pe, per Pemanje. month Mhm. this year and nditori 1 point something Mhm. and eh, life yangu iyi ndinofanira kunge nda- ndava- ndaigona kunge ndichito looka better Mhm. than zvanditori apa ndakataka kutoonda onda kakutosviba sviba hapana kuti chiri chese chiri kufamba ndikanga kakubegal begal because aw- i- kuti uwane ends meet pananga paka- pane pakatoshata futi Mhm. saka mm, Umm zvanga zvakaoma zvekuti ndakati aah ndakatombobuda misodzi i think almost three consecutive years at the end of the year zvekuti pasina kuti unenge pane vana zvamwari mwari mukati Ah, ndopaunozowana comfort neencouragement yekuti ano patience inotoshanda kana zvinhu zvakaita sei zvakaoma mm -hmm. so you just have to endure the hardships mm -hmm. zvinoita sei zvinobuda chete but i even gave up mm -hmm. pane imwe nguva zvekuti ndakato it was 2019 ndada to hell with nezvekurima uh, ndibva ndatiinda kunoita zvemining mm -hmm. for three years ndakazongodzoka hangu nefinarao mm -hmm. Pakuzoonawo futi zvimwe zvemining zviri kunoku then ndobva ndazozongoita sei vasazojomba futi bva ndabva ndatozoona kuti ah but ndiri munomu handingazogare since izvi zvisiri kufamba rega ndingoshandisa futi chii mukana wandingoona weland uyo nechii ndingoita something chii since ndichingoita sei ndichingozvigona that's how i got back but mumind mangu ndandati "Mm, zvekukurima No. never hayi handichada because zvinhu zvandaiona pasina sina Alright. So ndichitaura nemi Ndanzwa muchitaura nyaya yema yekuti mune chibage pane chibage chandaona kumusoro uko eh, pane lettuce eh, dzandaona ma, ma sizes akasiyana pane chibage chimwe chandiri kuona ichi eh, yet nguva ino most of the times mm, takapinda mumaminda akawanda hatisikuona chibage handitika so i think kuti maybe it's, it's something chinoratidza kuti maybe you are making it

Baba mamuri form four maybe tingati maybe you were around 16, 17, 18 years old. Yeah. If you could go back to the 17, 18 year old you, what could you tell yourself? Mm -hmm.
my advice kwa to my former 17 year old ndeyekuti there are certain things zvinoitika mulife zvekuti kwauri inenge iri disappointment because ndichikura uh, unenge uchiti education thats thats on, the only way ende unenge uchitemba neintelligence and then pawakatsigira napo uchiti cho unozobuda po- po- pobrekwa so i would say sometimes kubrekwa kwezvimwe zvinhu it's a shift inenge ichiitika kuti upointwe to a certain direction ine chekuita

Uh, but uh, recently it has been uh, it, it, has been hard for us and uh, we uh, I kind of lost many things mm-hmm. eh, zvekuti uh, uchitemba kuti ndinodai then mvura yove yangu yove yangu kukatira pa, pa road uchitemba kuti achanisvisa pakati uchitemba kuti arikuwa rinokunonda sei ndadya dai so because most of the times magarden edu anomba nguva yekunaya haarimiki anoita sei anenge ane anonyukuka saka unenge uchiti akarima kudry area ndogona kuita sei kupula then the rain yobva yakudisappoint mhm. but for now eh, we are managing ne this uh, supply kana kuti in, these inventions yemasubmissibles those mhm. solar systems yeah, yeah.
And then nenyaya yekuzongoti unenge une mvura even shoma yachona yaunayo pachi patsime saka kurova ne nemataba was the first way but uzoona kuti no too much energy you are being drained unogona kusakira nokurumidza saka this way iri a bit cheaper and you can do zvinhu zviri intensive zvazviri at a, a, a larger scale mm -hmm. zvokuti zvinogona kukupa zvinhu zviri asi zviri nani so ne with the climate for now uh, with the help of the technology yeah we are coping and then with the help of wisdom experience yakati tiziva kuti

to make it big mm -hmm. yeah, to even to function like uh, to running like uh, you're, you're running walmart now. okay yeah. alright alright yeah so ini ndangoona zvinhu zvishoma e, gore rino makarima maplans matypes emaplans akawanda sei makarima maplans akawanda sei zvakamira sei like just gore rinori okay. yeah. it was, uh, taka... Tikarima ma watermelons. Alright. And then ma watermelons aya tikarima green maize futi alongside ma watermelons aya. Uh mhm. -huh. So it was in taka harvesta somewhere in April. Alright.
Ndo patakaita harvest yema watermelons iyayo. Uh mhm. -huh. Eh, and then chibage takaharvesta it was in may okay. maize yacho neyo muna may which means kuti tine takusati wana zvibage tine tisina zvibage zvedu zvemanikiri so pamakachi harvesta makachitengesa here chiri green maize kana kuti takatengesa green maize mm. then chakazoita kusarira sarira because chakazongoita kakuflopa nenyaya yekuwarira pakudidza nenyaya yekuwa busy mm, mm, saka chakazoita kakumza kudrya because tanga chiri ete place yakana- i- i- i- yaikumidza kuti dryer iyo so patanga tiri kupusha green maize yachene ndo patika- taka- takapusha the other and then the- the- dzimwe the rest takazosarawo then takazongozvikowa for substance alright so ma- mabvisa muna may Makabva mazodyara chii ku from May? From May takabva tadyara in fact from May ndobva takadyara in May ndobva takadyara lettuce and eh, tadyara lettuce lettuce yakatozodyarwa tatodyara green maize yamuri kuona iyoyo Alright.
so from that from lettuce bva tadyara futi mabvembe ari kumusoro uku panonwiwa ari kumusoro uku then nechimwe chibage chiri kupi chikoke mumashure memabvembe api ma- mabvembe ayo then mabve- ma- chibage ichocho mashure mechibage ichocho then it, it, it has been lettuce ya ane masizes akaita sei akasiyana siyana nekuda kwekuti akunonangana nechi ne neseason yakuda kuti pisei saka da kuti tizoita kakushifta timbozoti muriwo timbozouti wanzei mbichana viscos yamaona itonge ichizo enlarge mbichana mbichana mhm. kuti pazonge pava nechi eh, bigger portion inenge ine inenge ine viscos alright ko makatarisa uri mangwana because sezvamataura kuti you have a vision like like unlike someone who is employed when and if youare employed unongoziva kuti ini ndiri kungofanira kupusha kusvika mwedzi wapera ndopiwa pay yangu ndoenda kumba but then imimi as you said kuti you have a vision yeah.
muchitarisa ramangwana nevision yenyu munoona ramangwana rakamira sei uh, ramangwana rakajeka uh mhm. -huh. to me ramangwana rakajeka and sei ndichidaro It's because of the experience yandaanayo. It's because of the wisdom yandagainer through the experience. Mm -hmm. It's because of the knowledge ya yaapo already neaccess imwe yandaanayo nemamwe maconnections anaa ndisina back mm-hmm. then mm -hmm. anda andava nayo. Mm -hmm. So I can say kuti with my commitment chinhu chekuti kwandiri it's a passion. Mm -hmm. Saka I know kuti ii zvichatoita kuti zvitobuda chete so there was the time ekuti hataigona ah, kunatso calculator the economy ne nematrends ekuti zvinhu zvakamira sei marketing yaimboitaka kuti netsei netsei mhm. that has been a struggle one of the uh, obstacles mhm. mukurima kwedu but for now ndakazovhurika zvekuti ndakunatsonzwisisa kuti no its not only mbari inofanirwa kungotengeserwa zvinhu pane maoutskits akawanda kuti unoenda unotenga zvinhu zvako zvikatoita sei kutengwa zvakanaka saka i see myself ndichinoita vision ita sei ichi

Especially tombopa example ye area yamuri ino iyi mungaise papi kuti ingave number one here, number two here, number three here as a challenge pama challenges ese anosanganikwa nawo nema farmers mungairate muchiisa papi? Umm how should I say I would say
Eh, like is it one of the it's not biggest challenges really or i number one to me Mhm. handingaiti number one Because there are certain- there are certain times zvokuti unogona kuti warima zvinhu zvako ukutageta kuwana Eh, warima iwewe a few lines ukutsvagidza kuwana 10 dollars pabox kana kuti 6 dollars then musika wobva wakupa dollar 50 or- or 2 dollars because of the quantity yawarima ushoma hwazvo ine zvi- zvinokudisappointa kumarket padai wangu karima zvakawanda the market was, not, was never gonna be a problem to you saka hauno haudisappointiki so handingaiti iyi number one but Okay. its uh, one of the challenges yekutiwo eh, yakaaffecta vanhu zvaka- zvakanyanya zvekuti haa vamwe aiwa Vano- vanozoita give up zvinozozvitora vana vamwe but ota give up saka patience pazviri inenge yakakosha nestrategy nekuto Kugona kuziva kuti haa uku hakungoendwe time iyi ndinoendawo kupi uku kune kwazvinenge zvazvinenge zvichi coz mese munonosangana panzvimbo one in kupi in Mbare someone will come to you obva kutorera madomasi ako iwewe netudollars pa pa pamugomo then iye obva aenda kuGweru obva anotengesa nechi ten dollars pamugomo you get the sense saka unotoona kuti iwewe ndiwe usina knowledge yechi exposure yegweru and mm. other outskirts mm -hmm. unongoziva chete kuti mbare mm -hmm. saka you flog there pambare mm -hmm. mamafloods amuchika but mm -hmm. kune vamwe vakutoshaya zvoita sei mm -hmm. maproducts ayo haasi kutowanika ya yeah.
zviri amazing the way yamabudisa this point pane mwe munhu andakamhunzwa itaura achiti eh, vanhu vari kuita mari ndovanhu vari kuconnector like iye is not producing anything iye is just co connecting the producer and the, and, and, and the consumer handitika exactly. so ari kungotora chinhu from the producer yeah. obva angonochipa exactly that, that person ainzi ndiye munhu ari kunyanya kuwana chi ah, ari kunyanya kuwana mari so eh, inini im signing out okay. so zvandada kuita ndezvekuti eh, pamaminetsi ese anoteera Ndoda kuti mutaure ne nevanhu vechidiki kunyanya nevamwe ve age yenyu yeah, maybe up to 40 because most of the times tingati hanzi kukura kunotangira pa, pa 40 yeah, handitika so which means kuti those guys vari below 40 Vakawanda wacho we all have these we feel this pressure of wanting to go kuma urban areas this pressure of having ma white collar jobs this pressure of feeling like spending the whole day ndichitaura chirungu spending the whole day ndiri pa ndiri pa social media spending the whole day ndichienjoya handiti so ndoda kuti mutaure kune vanhu ve age iyoyoyo muchitaura navo muchivaonesawo kunaka kwakaita mamwe mabasa like agriculture even even mamwe mabasa akangosiyana siyana atingati maybe anenge ari pa at, at primary stage tichitaura in terms of ma stages of production uh, primary stage zvichienda zvichienda so ndinoda kuti mashoko enyu ekupedzisira then um, tingangoti general advice zvinhu two izvozvo alright mhm.
okay mai ndakatarisana nawo ne nevechidiki vari maybe it's chiwe school ari pasecondary ari pacollege maybe university mm, nevamwe vatoo vari mayouth for now mm. Mm, chinhu chiripo chekuti chandakanzwisisa hangu nekuona in this life ndechekuti ehe saka our parents ne, ne even our society even the nation at large yakatidzidzisa kuti tinofanira kudzidza but kudzidza kwakanaka hakuna kushata but ndakaona kuti education ino- i- inozongogadzira chete mushandi Kwete mushandirwi. Most of the people vatinenge tichitozotaka kusaiza kuchikoro ndovanhu vatinozoenda kunoshandira. Ndovanhu vanenge vachitozenge vachiita zvinhu zviri nani. Why? Because vakafesa world in its realities. ndobva wachitotanga kutoita zvinhu zvinoti vaita sei vabude yet inini ndakamaster chikoro and I spend my time nditori chii ndiri pachikoro but ndopedza ndamudiki kune vanhu vapi vanhu ivavo so I would say chikoro chakanaka but it's not really the key it depends kuti uri kudzidza chii mu- kuchikoro kwacho but chikoro ngachikubatsire kuti iwewe ugone kugadzira uh, your own empire kana kuti ngati- ngatichiti ngachikubatsire